Ond i ni yn dechre yma yn y gegin a gan ei bod hi'n nesáu at ddiwedd yr haf, y plant, fel o' ti'n sôn Lisa, yn mynd nôl i'r ysgol nawr wthnos nesa, a'r nosweithie 'na'n tynnu mewn amdanon ni, ma' angen rhywfaint o fe- o liw mewn ffordd fel bwyd i godi calon on'd o's e? Ie, i neud yr haf i barhau i miwn i'n bwydydd tymor tydrefol ni. Yy a mae e'n oeri yn y boreue yndyw 'i? A tymed bach yn oerach er o'dd nithwr yn hyfryd, ond dydd Llun, plant nôl yn yr ysgol, routines newydd ac yn y blaen, a dim amser yn aml iawn i goginio, felly mae hwn yn ddish sy'n rhwydd iawn i wneud. A beth dwi 'di dechrau wneud fan hyn yw lliwio'r cyw iâr, os joia hwnna drosto fan'na nawr, chi'n gallu gweld bod 'na liw hyfryd. Fi 'di gellwng y crôn arno, oherwydd bod lot o... ma' braster yn y crôn, ond lot o flas hefyd, a mae'n wneud y y yr cyw iâr i ddishgwl, neu'r ffowlen i ddishgwl lot fwy pert a lliwgar ar y plat yn y pen draw. A'r y thigh ti 'di mynd amdano fan'na yndyfe? Fi 'di mynd am y thigh, ond ch'mod beth, gallwch chi ddefnyddio unrhyw darn. Iawn. A t'mo' fi 'di gweud o'r bla'n un ffordd rhad o neud e yw i dorri un ciw iâr cyfan lan. Felly jyst siswrn cryf a cillell siarp a'i dorri fe miwn i rhanne as falle yn y teulu bo' rhai'n agor frest a bo' rhai'n agor coesyn t'mod so ti'n gallu neud y beth chi moyn. A fel arfer o be' dwi'n dod ar draws... Ie. ...ma'r r- rhan yna o'r y bonyn y gôs 'te... Ie. ...on'd yfe yn rhatach na... Odi. ...falle'r frest on'd yw e? Odi mae yn rhatach. Felly os o's lot o blant 'da chi wel... Ie. ...ma' popeth yn cyfri o ran y gost. Odi a a t'mod be' hwn yw'n ff- 'yn hoff darn i i fod yn onest fi lico'r cig yym... Coch. ...y brown yr un co- we- ie t'mod nid y brestyn ten. Yym ac felly ma' hwn yn ffefryn i fi ond dim falle i bawb. A ch'mod os o's brest gyda chi a chi moyn neud e'n go gloi torrwch e lan yn darne llai o faint felly mae e'n gallu bod yn rhwydd ac yn gloi. Yy a a 'na gyd 'yn ni myn' i neud fan hyn nawr m- yw ar dân fflat Dwi wedi dechre torri'r taten. Llwch chi ddefnyddio taten salad, unrhyw daten sy gyda chi. Mae gyda fi rhai, wel fi'n gweud rhai mowr, dyw'r ddim, rhein ddim yn enfawr ond yy ch'mod dyn- ma' nw jyst yn daten arferol ta beth chi'n defnyddio gartre. A wedyn mae e lan i chi. Amser hyn yy o'r flwyddyn, yn amal iawn os chi'n tyfu llysie ma'r tŷ gwydyr yn llond yym pethach coch y tomatos ne'r pypyr ne'r chilli ch'mod. Yym os 'ych chi yn garddio lot falle bo' gyda chi yym yr moron yn tyfu, courgettes, lot o bobl wed- dros yr haf wedi gweud... Wel ma' 'na rai mowr i ga'l on'd o's e? O's o's. Enfawr. A beth galla i neud â'r courgettes, ma' gyda fi filodd o nw t'mod yym a ma' m- m- wel achos bo' ni'n defnyddio hwn gallech chi alw hwn yn rhyw fath o ratatouille falle mewn mewn tin gyda ciw iâr ond jyst i dorri fe'n fras Dim torri popeth yr un maint tro 'ma oherwydd ma' hwn yn coginio'n gloi, ma'r daten yn myn' i goginio'n fwy araf oherwydd bod e t'mod gwahanol ansawdd, lot o reit. gwahanol yym dŵr, ch'mod ma' lot o ddŵr yn yn yr mm. yn yr courgette felly mae e yn coginio yn go gloi. Papur rhywfaint yn y canol a wedyn falle uh, amrywiaeth o winwns felly ddefnyddiwn ni winwns dim coch fan hyn a beth dwi 'di mynd am yw Pysgod a lot o liw hefyd i godi'r calon. O ma' nw'n hyfryd on'd 'yn nw? Odyn. Yr oren a'r coch... Ie. ...a'r melyn. Ie. A ma' nw dal yn eitha ffresh o g- yy yr olwg o ran y lliw ch'mod ma'r gwyrdd 'dy ti ma'r gwyn... Wel ie. ...on'd 'yn nw mae'n hyfryd. A ma' nw yn gweud i chi fod i fita lliwie'r enfys felly yy fan hyn fi'n credu bo' bro- heblaw am byw o ma' piws gyda ni fyn 'na ma' bron a bod pob lliw o'r enfys gyda ni. O'r enfys. A ma' rei- ie. Reit site hefyd ar y sgrin felly... M-hm. ...cysylltwch os 'ych chi isie Ca'l copi wrth gwrs yn mynd ati i wel ddechre coginio on'd yfe? Ie. Ie. O's 'ma afal? Wel 'to ma'r fale'n dod yn itha cynnar leni fi'n credu p- mwy na thebyg oherwydd bla- yy yy yr haul gwres yr haul. Ie. Meddwl mas yym... Tu fas y bocs fan 'yn. Ie. Sori. Ie. Ie. Pam lai?
Ie afal a fyddai'n defnyddio afale 'to nes mlan yn y pwdin ond ie def- defnyddiwch ff- yy ll- y cnau a defnyddiwch y ffrwythau sych, bricyll sych yn gallu mynd mewn fan'na yn hyfryd hefyd. Be sy gyda fi ar ôl? Felly ma' rheina'n caramelleiddio, falle'n rhoi bach o felister i'r cwbl de? Ie odi, a ma' fe a'r blas yn mynd mewn i'r saws wrth gwrs. Nawr fan hyn ma' gyda fi yr taten felys, ok, so gallwn ni ddodi to nawr tro hyn, torri'r daten felys yn go fach oherwydd mae'n fwy cadarn a mae'n mynd i gymryd fwy o amser i goginio, yy llai o faint na yr yy yr courgettes 'na, a gall hwnna i fe mewn. Er gweud 'ny, dwi ddim wedi dod i yy dod i yr yr yr dacden felys yn yr un fi 'di paratoi o flan llaw, oherwydd dwi 'di neud potsh allan ohono fe. 'Na gyd dwi 'di neud yw dod i yr yy cyfuniad o'r butternut squash a'r dacden felys mewn sosban gyda bach o ddŵr i ferwi fe, ddraeno fe, gwmws fel se chi'n neud yy potato potsh gartre, a wedyn bach o yym spice miwn arno fe, bach o lath i rhyddhau e, a neud potsh, a ma' hwnna 'to yn rhoi lliw a rwbeth falle sy'n llenwi ni. Ond nid y tactyn arferol, ond ma' 'na dactol mewn fan hyn. Reit, so symud mlan, bach o halen a phybyr dros top hwn. So, halen fan 'na, digon o bybyr du i roi blas, a wedyn, 'na gyd dwi myn' i neud wedyn yw gosod y cyw iâr sydd wedi cog- wel ddim wedi coginio, ond wedi lliwio, ar ben yr ww ar ben yr... Yr holl lysie 'ma a'r afa- afale.
Ie ie.
So ma' ma'r braster a'r yy pethe'n do' bant o'r clean wedyn mewn i'r... Odi. ...i... A t'mo' beth ma'n dishgwl yn od on' fi 'di dod i yym braster da mewn fyn 'yn a blas y cyw iâr yn fan 'na felly ma' hwnna 'to yn ca'l 'i ychwanegu gyda tamed bach o win gwyn i neud e yn flas bach fwy sophisticated. O rw brose.
Go fach fel 'a.
Ie wel fi'n gw- ie.
T' be' sy gyda chi dros ben? Ie p'un a. Falle o'dd e 'di myn' yn fflat.
A wedyn os 'ych chi n- a- am ddodi garlleg llwch chi ddodi da- yy darne bach o arlleg fel hyn gyda fe. Ac ma'n adeg yma o'r flwyddyn lle ma'r holl blant hefyd on'd yfe ma' nw'n dal rhyw annwyd a rhyw bethe felly felly ma'r garlleg 'ma on'd yw e'n help i gadw... O ydi. ...yr imiwnedd yn iach. Yn bendant. Un tric bach i chi Ti'n gweld ffordd rhwydd o wneud rhain? Yr ciwbiau bach 'na, 'na gyd ni'n mynd i wneud yw agor, ti'n gweld yr yr dail bach 'na mas fel 'na, rhoi bach o wasgad iddo fe fel 'na tan bod e yn torri beth sy tu fewn, a wedyn ma' gyda ti... Reit. ...bocs bach fel hyn nawr oce? O's ie. Agor e lan a dod â fe fan hyn o'ch blaen chi. O mae'n neud e lot haws iddo fe i ddodi yn yr... Lot haws i dodi mewn fel 'na. Hylif 'na yn y dŵr. Yn gwmws, rhoi troiad bach. Waw. A falle dylen ni fod 'di dewis tin bach mwy o faint fan hyn. Bach o'r stoc dros y top er mwyn cadw popeth yn llaith o dano. Fel 'na. Oh my God bo' nôl yng ngwers fel gwyddonieth 'ma hefyd gyda... Nawr te. Chydig bach o bopeth fyn 'yn a fyn 'na. A ti 'di gweld pa mor bert ma' hwnna i weld fel 'na? Ydyw e. Felly am faint fyddi di'n rhoi hwn nawr mewn yn y ffwrn? Wel ma' hwnna myn' mewn am ryw hanner awr. A y tymeredd?
Tua 180. 180.
A wedyn ar ôl ryw hanner awr i dynnu fe mas a wedyn os o's gyda chi ambell i llysieuyn fel tomatos sy'n sy'n coginio'n gloi iawn gosod n'w wedyn arno so ma' rhain wedi dod o'r ardd o'r tŷ gwydyr gosod nhw arno a i ddodi fe nôl miwn yn yr yn y ffwrn achos chi... 'dych chi ddim yn moyn y rhena i fynd yn rhy yym chwps ti'n gwbod yy yn colli siâp gormod a hefyd beth nes i ddim fyn 'na o'dd gosod y thyme a falle rosemary hefyd ar ei dop e fel 'na. Ffwrn nwy s'da fi pa wyt ti'n ga'l 180 beth abytu nwy wedyn? O t'mo' beth dwi ddim yy yy tua pedwar fi'n credu. Pedwar ie. Ond i os o's ffwrn nwy 'da chi cy- tsiecwch gytre achos dwi ddim yn siŵr iawn. Ie. Ond ch'mod yy yy Weddol dwym i fod yn onest. Weddol dwym, ie. So wedyn i orffen i ffwrdd tan fan hyn. Nawr os odyw e tymed bach yn galed jyst dodwch difyryn o lath mewn fel 'na jyst er mwyn rhyddhau e tymed bach. Hefyd mae'n ychwanegu fwy o ddaioni 'to a ddodwn ni tamaid bach o'r so yr taten felys yw hwnna nawr gyda yr yym y taten felys a'r butternut squash a wedyn ddodwn ni cyfuniad fan hyn nawr